Ул миңа әйтә, бездә май аенда, апрель аенда, ди, яңгырлар ява башлагач, күк күкли. И күк күкрәгәндә, ди, без тимер әйберләрне авырта торган урыннарга, ди, ышкыйбыз, сылыйбыз. Мәсәлән, терсәк авырта, ул терсәккә тимер әйберне үтә, ышкый. Вот шундый. Ә мин э, уйлый башладым, э, күп кайчан күкли, магнитный буря, магнит давылы булган көннәрдә тоже э, ниндидер халык тәҗрибәсе, халык ышануы, төркиләрнең гореф-гадәте. И күп нәрсә утка бәйле, мәсәлән, магик йолалар утка. Татарлар иленешкәндә Парад дигәләр, мәсәлән, учак яндыралар. И килен, кияү егете, алар ну, арбада ике ут арасында үтәргә тиеш. Бу ут магиясе. Шулай ук Марко Поло китапларын укыганда, Кем тагын? Рустикиану, аның китабында да бар. Алтын Урда ханнарга килә торган кешеләрне дә ике уттан үткәргәннәр. Ике уттан үтсә, димәк, начар фикерләре калмый, җиннәре калмый. Ә үзбәкләрдә, мәсәлән, утын әзрәк, үзбәкләрдә утын әзрәк, климатка бәйле. Бер учакны ягалар. Беручакны ялалар, и иләнешкәндә үзбәк егете кызын күтәреп тирәли белмим ничә өч, биш, җиде мәртәбә Әйе. Вот, бу да утка бәйле магиясе. Шул ук магик йолалар чувашларда да сакланган. Вот чувашские боги герои бик яхшы гына чөнки э, татарстан шартларында мәсәлән безгә миссионерлар килә миссионерлар килгәч мөселманлыкны бетерә башлыйлар э, керәшеннәргә чувашларга тимиләр чувашта керәшендә безнең гореф гадәтләре саклана

Рухлар, алар татарлардан алынган мусульман исемнәре кабул иткән. Мәсәлән, Кирәмәт гарәп сүзе, Киремет чувашларда, шулай ук мариларда да бар. Бу, мәсәлән, чуваш телендә килешү тәңгелчәсе, то есть богиня согласия. Татар теленә бик ошаган килешү. Дуслык, татулык. Алайса, Әйе, әлбәттә. И башкортлар әйтәләр, Габдулла Тукай башкорт шагыйрь. Чуваштанга киләсең, анда әйтәләр, Габдулла Тукай чуваш шагыйрь. Безнең культуралар бик якын. Ә шулай ук кем татар халкының культурасын тирәнрәк өйрәнә башлый, ул шундый китапларга тотына. Мәсәлән, Гомернең эш туе. Монда һәр нәрсәнең һәр хәрәкәтнең Мәсәлән, Астраханда, Себердә булсын, ничек исем бирелгән, ничек ясала, бераз аермалар бар инде. Исемдә дә Менә мәсәлән, Минзәлә татарларында капка ачу. Килен төшкәндә капка ачырга берәү тора, капка ачуга бер нәрсәкә бирә инде, кул җаулыкмы, җанчыкмы, кошелёкмы. Вот. Э, и шулай капка хакы да дип әйтәләр. Шунда әйтәләр, акча бирегез, бүләк бирегез. Э, киленне, кәләшне биргәндә. Чыгармалар. Нәрсә?
Берәй бер белмәсәң, чыгармалар капкадан. Әйе.
Шулай Мәскәү галимнәре, яхуд галимнәре, Израиль галимнәре, алар алдан уйлаганнар, кайсы халык борынгырак.

Сез ничек уйлыйсыз, кайсы сүз, сүз драмлырак?
Су, бәлки шундый. Су.
Әйе, бар ә, су ияләре или ә, язылу төрлечә, мәсәлән, суг ә, ияләре язалар, яисә ә, суув ияләре. Ну, Крым татарларда шулай язылалар, хакасларда шулай. Ну, мәгънәсе бер. су иясе. Мәсәлән, Крым татарлар кич суга бармыйлар, йөрмиләр. Чөнки анда инде рухлар рөхсәт итми. Шундый ышаныч бар аларда. Безнең дә э, шул Габдулла Тукай, ул су анасы турында язган теманы. Безнең татарлар монсыз яшәмәгән.
Алтай халыклары да монда шул су сүзе су дип әйтәләр. Ну, әйе, аларда шулай да иясе дә әйтәләр, эзиде дип язалар иясе татарча. Ну, бу нәрсәләр бик яхшы сакланган, мин әйттем, э, чувашларда, керәшен татарларда и э, карачай-балкарларда. Карачай-балкар теле ул бер үк. Э, бер үк, бераз гына аерыла. Э, и карачайлар, мәсәлән, э, тез урыннарда яшиләр. Балкарлар яшиләр күбрәк тауларда. Шуңа күрә безнең гореф-гадәтләр кемдә яхшырак сакланган? Балкарларда.
Әлбәттә, монда гарәпләр, яһүдләр, тегендә монда йөри, Карачайның гореф-гадәтләрен бутыйлар. Ә безнең иң борынгы гадәтләр Балкарларда сакланган. Кошбашлар ителер бездә. Бер иске бәйрәм бар бит безнең. Шулай бит. Чуашларда ничек дип атала? Акатуй, дөрес. А башкортларда Башкортла хабан туй дөрес. Ну, бер бераз аерма туй туй бөтен сүзләрдә. Нагайларда да Казан татарларда кебек сабан туе. Ну, күпчелек халыкларда, кабилеләрдә сабан туй дип атала. Сабан туйның борынгы формалары сакланган чувашларда. Ә иң борынгылар балкарларда. Ул җәй башында үткәрелә иде. Ничек? Учаклар ягалар. Бер учак, икенче учак, өченче учакларны ягалар. Монда буш алан Площадка, учаклар ягылган. Бу да ут магиясе. Ул җәй башында эшләнә торган хәрәкәт иде. Ут магиясе. Авыл халкы монда тора, китеп яисә кабилә, аширәт. И җир күбрәк бодай, арыш бирсен дип нишләгәннәр. Бу авылдан кабиләдән җибәргеннәр бер җигет белән кызны. Алар кочаклашалар анда ут түгәрәгендә. Менә бу ут магиясе, имеш, бу кыз белән егетнең нитүләре, алар җиргә энергия бирә, җир анасына, и шуңа күрә җир ана күбрәк урожай, арыш-бодай халыкка җибәрә. Чувашлар миңа әйтәләр, бездә дә сакланган. Мин әйтәм, ничек сездә сакланган? Ә бездә ди, тоже егет белән э, кызны просто чыгаралар, имеше, сез кочаклашыгыз чирәмдә. Рудимент э, бераз э, осколочные гадәтләре сакланган чувашларда да. Шуңа күрә хәзерге Сабантуй ул шулай башланмаган. Хәзерге Сабантуй коммунистлар ягыннан ни күбрәк производительность үстерергә, күбрәк мал җитештерергә, Ураза аларга Безне фольклор экспедицияләргә җибәрәләр дигән. Анда да әле инде рухлар. Безне мин башка дәүләт университетында укыганда җибәргәннәр и безне Федоров районына. Мин, мин бер үзем и безнең группадан бер биш кыз. И без бер ызбада калдык. Кызлар әйтәләр, без э, клубка чыгабыз. Мин әйтәм, миңа клубка сезнең егетләрегез кирәк түгел, мин монда йоклармын. Калдым ызбада. И кызлар китте клубка. Мин әйтәм, егетләр э, комачауламасын, сорамасын, бәйләнмәсеннәр дип утны сүндердем. Йокларга яттым. Аннары карасам, мотоцикл тавышлары. Ерактан мотоцикл тавышлары, утлар, мин әйтәм, егетләр килә, хәзер сорыйлар, кызлар кайда. Мин басып тордым шулай, минем янымда гитара стенада. Стенада гитара, беркем дә юк миннән башка. И вдруг гитарага кемдер бәрә. Гитарага кемдер бәрә, гитара на уйный башлый, мин аны туктаттым. И вот анда ниндер шул сбада рухлар, җаннар яшәгән. Вот ул Федоров районында Башкортстанда инвестор. Тормышта була. Була, була. И миңа әйткән әле, кемдер рәкне күргән Пыстыр татар авылында. Хәле булган юк әлегә. Хәле җиткән юк. Юк, имеш, э, бер татар авылында әйтәләр, вот э, рәкне күргәнегез бармы? Мин сезгә күрсәтермен. Ничек? Вот, әйдәгез киттек. Баралар имеш егетләр анда, утыралар э, бер зират янында. И кояш калка башлаганда ди бер НЛО кебек бер түгәрәк нәрсә очып китә инде зират ягына. Күрдегезме? Күрдек. Хәзер шундый нәрсәләрне күрсәтәләр бит ТВ3 каналында. Анда инде приборларны куеп Э, бик кызык нәрсә кут кыт э, мәсәлән кытны ничек э, характеризовать итә аласыз кыт нәрсә ул кытым иште Мин русча әйткәндә, как благостное состояние ме, шулайрак вот, энергия, шундый. И, мәсәлән, безнең э, төрки халыклар юртыларны кулланган бит. И уртада учак яна, учакның төтене Уннан чыга күккә. И хакасларда, мәсәлән, котны тоталар и шапкаларын салып, калпакларын салып, имеш кот юртларга бу тишектән ява. Алар шуңа ышаналар и. И кот сүзе төрле төрки халыкта төрлечә әйтелә. Хут дип әйтелә.

Ну, и нормально. Без калька ясыйбыз рус теленнән. И рус теленнән төрки халыкларда егет белән кыз өйләнешкәндә, алар бездә әйтәләр, кыз егет өйләнә, кыз кияүгә чыга. Кияүгә чыга замуж выйти. Рус теленнән калькасы. А төрек телендә эвленмек. Икесе дә эвленмек.

Анда әллә ничә кут, әллә ничә энергия. Хәзер экстрасенслар әйтәләр, бит кешенең шундый нәрсәсе бар, шундый полисы бар, тегенди полисы бар, биополе, астральное поле, әллә нинди. И телләргә кайтканда, Бөтен кешелек дөньясы 10 мең ел элек кайда яшәгән? Ун ике ел элек теге боз заманы бетә башлады, и бозлар эри башлаган. Англиядә, мәсәлән, боз калынлыгы толщина ледника 2 километр иде. Анда шуңа күрә агачлар үсми, персик фәлән дигән юк. Шуңа күрә кешеләр дә яшәмәгән. Кешеләр күбрәк яшәгәннәр Төркиядә яисә Месопотамиядә. Месопотамиядә анда ике елга, Тибр, Ефрат. Вот ике елга арасында җәннәт иде. Шуңа күрә Сады Эдемы, Әдәм.

Тувада, мәсәлән, ДР, Тува халкында. И шуңа күрә күп сүзләр төрки сүзләр инде шумерларда. Шуңа күрә әйтәләр, шумерлар алар безнең бабаларыбыз. И күбрәк бу теориягә бәйләнгәннәр кем? Чувашлар. Чувашлар әйтәләр, без Месопотамиядә яшәдек, борынгы шумерлар безнең аталарыбыз, бабаларыбыз дип әйтәләр. Аннары төрки халыклар дөньяда 40 димәк, анда саха, якут, хакас, кыргыз, каракалпак, Ну, кырык халык инде, уйгур, сары уйгур. И э, чувашлардан соң икенче халык шумерларга бәйләнгән э, үз чыгышын азербайҗаннар. Алар географик рәвештә дә бик якын Азербайҗан бу якта. Междуречидан ерак түгел. Азербайҗаннар да бер э, калын китап язганнар, без шумерлар дип. Э, Болар мактангач, инде башкортлар да әйтә башлаганнар, шумерлар башкортлар дип. Шулай. Татарлар гына бу теориягә тотынмый. Э, Ни, э, монда э, черкеслар да яшәгәннәр Междуречида. Черкеслар да, мәсәлән, Шапсук кабиләсе. Ә черкесларның телләре шуның белән мәшһүр ки, аларның телләрендә 86 аваз бар, тавыш. Мәсәлән, черкес телендә море, море була һү. Ул хы түгел, ши түгел, аларның шуңа күрә музыкаль слух дип әйткәндә бик нечкә и телләре бик кыен. Шуңа күрә аларның телләрен руслар белән кайчанда өйрәнә алмас. Татар теле җиңелрәк, 33 хәрефме? Черкес телләрен беркем дә өйрәнә алмас руслардан.

Төркләрдәнме дип языла. Но мин э, Азербайҗанда ишеткәнем бар анда аңа дип әйтәләр. Берничә диалекттә. Аңа. Но Азербайҗанда бик әз. Төрек диалектларында да бармы соң аңа? Юк. Берсендә дә юк. Юк. И тагын бер э, кызык нәрсә бар. Бала табу бик әһәмиятле иде төрки халыкларда. Шуңа күрә э, балага карый торган э, ия яисә тәңричә дип әйтергә мөмкин бар иде. Май. Вот. Ул бала, аналык белән бәйле. Кемдер аңа әйтә иде, ымай, кайбер диалектларда. Кайбер диалектларда кыскарак, май.
Кайсы кайсы телләрдә икән? Ну, күбрәк
хакас телендә, алтай татарларында Азербайджан телендә уй хәрефе юк, бигрәк тә сүз башында. Вот. Төркләрдә бар. Әйе. Азербайджаннарда мәсәлән бар. Ну, шулай Стамбул сүзе мәсәлән, Стамбул күп Кавказ халкы әйтә Истанбул. Бездә шулай Истанбул дип әйтәбез. Балага күз тимәсен дип, анда бакыр, э, медный купорос нәрсәләрдән ясалган кристаллар кулланыла иде. Э, Сибир татарларында күбрәк. Мәсәлән, тагын э, аюның тырнаклары кулланыла иде. Кем там? Тагын нәрсә? Ни, э, сәдәф, э, раковина, каури, э, кечкенә ракушкалар, вот алар балага күз тиюдән кулланыла. Нәрсә? Ну, безнекеләр җиңелрәк пара пара тап төшерәләр монда, кызыл тап малайда. Беләм. Әйе, татарлар башкортлар. Башкортлар. И мәсәлән, Карачай балкарлар туган бала янында мендәр астында кайчы куялар. Качып куялар. Ачык булса, яхшырак була. Мәсәлән, Крым татарлар арасында сихерче булса, шул сихерчеләр ачык кайчыдан курка. Алар әйтә, нигә синең өстәлендә кайчы ачык тора? Ябан. Имеш, кешегә каршы сихер яс кылганда, ул сихерне боза. Инде кайчан? Кайвакыт тәрәзә астына куялар кайшыларны. Нәләрне дә кулланалар. Малайлар туса,

Э, Апас районында табылган э, бер э, шигырь, мин аны таптым, минемчә, Миркасым Гусманов китабында. Мәсәлән, хатын-кыз, татар хатын-кызы чибәр һәм сәламәт калыр өчен шундый шигырьне укыган иде. Кайсы биттә хәтерләмим. Нантигай. Так. И бер кызык сүз бар. Марко Поло язам. Ә, мин сездән сораган идем, кайсы сүз иң борынгы? Вот бу районда йөргәндә, борынгы заманда, мәсәлән, болытлар җыелган кеше карап тора, болытлар күктә, яңгыр ява башлый, и төркчә юлдырым, татарча яшен, яшен бәрә. Яшен бәргәндә тавыш чыга. И миңа бу район мишәрләре әйтәләр, даңгыр-доңгыр шундый тавыш. Төрек теле сүзлеген ачам, анда да дангыр-дунгыр звукы подражание бар икән. Димәк, э, кеше курка бит, э, яшен сукса, э, янгын чыга, яшен үзе дә кешене үтерә ала. И куркыныч нәрсә, куркыныч хәл. Димәк, өстә нәрсәдер булганда куркырга мөмкин. И вот алар Алладан инде, Тәңредән инде куркалар. И бу

Нәтигай. Хәзер мин сөйләшәм, Галимжан Гилманов, ул да фольклорчы, мифология остасы. Ул миңа әйтә, Найза, Нәтигай, ул ди татарча, ди, аның башка аналоглары бар, мәсәлән, Аҗаган. Аҗаган тоже май айларында аҗаган башлана каядыр еракта. Вот шулай татар диалектларында бер сүзнең үк формасы бик төрле, хәтта ошамаган була ала. Найза сүзе без аны таба алабыз Идегәй дастанында, анда казах фольклорында, әкиятләрендә бар. Ну, хәзерге татарлар бик белми. Фәнер академиясе кешеләре дә белми, дөрес тәрҗемә итми.

Бер төрек фирмада эшләгәндә бер кыз белән, аннары шул кыз Төркиягә китте. Төркиягә киткәндә ди, бездә шундый вакыйга булды. Әйтәм нинди. Миңа ди, бер төрек егете бәйләнә иде. Бәйләнә иде. Һәр иртүк эшкә килгәндә, карасам анда бер чиләк чәчәк тора. Бер чәчәк чиләк чәчәк тора, икенче көн дә бер чиләк чәчәк, дүртенче көн, бишенче көн туйдыра иде, ди. Аннары Ростом, ди, бу төрек егете чәчәкләрне җибәрми башлады, и бер көнне идәндә язган мин сине яратам төрекчә краска белән туйдырды чистый. Кыйгырды чиртем. Аннары бу терек егетнең нәфрәте тә туйган, туган бу кызга карата. И бер ислам бәйрәме алдында теге кыз өйгә кайтканда караса урамда терек егете тора. Әйтә, мин сиңа ди, иртәгә ди ислам бәйрәме, мин сиңа ди бүләк китердем. Әйтә, нинди бүләк? Вот кәнфитләр ярый дим, алам. Алды. Аннары офиска барганда эшкә кәнфитләрне дә алган. Ул офиста бер төрек кызы белән эшли иде. Шул төрек кызы белән эшләгәндә компьютерларда кәнфитләрне ашап утыралар иде. И берничә сәгатьтән соң шундый наваждение башланды. Алар уйлаганнар, магнитный бурьмы, компьютерданмы, ниндидер калтырау, дерелдәү шундый. И теге тирек кызында да шундый хәл. И кыз аннары эштән соң кайта өйгә. Өйгә кайтканда, теге тирек егетне күрә. Ишек алдында. Төрек егете сорый, синең хәлләрең ничек соң? Тегәйте, нормально ди. И аңа кызык тоелган, ничек ул хәлләрен белеп килгән. Аннары аның эштән соң кайтканда теге кызга башка төрек кызы шалтырата. Хәлләрең ничек? Теге әйтә вот, хәлләрем начар, ди. Офиста башланган шундый хәл, ну, ничектер, калтырый башладык Терек кызы белән. Ә нәрсә булган, ди. Вот, мәсәлән, безгә конфет бүләк иткәннәр. Теге әйтә, алайса аңлашылды эш. Төркиядә сихерчеләр бар, аларга түлиләр акча, и алар сихерлиләр ашамлыкларны. И ди, син алайса шул конфетларны ташлагыз ди, мусоркага, ашамагыз бүтән, и шундый дога укыгыз. И алар дога укыганнар, и бу хәл бетте, шунда ук йокыга чумып киттеләр. Ә укыман булса нәрсә булган булыр икән? Ну, начар хәл дәвам итә.

Вот мин э, хакас телендә бер китап э, тоже укып чыктым. Борынгы гырып-гадәтләр турында. Бик кызык. Ну, монда күбрәк э, э, урын бирелгән э, шуманизмга Шаманский мечи, кылыч, бубеннарны ничек ясарга? Бубеннар алар түгәрәк, вселенная да түгәрәк, җир дә түгәрәк, кояш та түгәрәк. Бубен шуңа күрә. Анда э, рәсем ясыйлар. Мәсәлән, э, урта э, кешеләр яши торган дөнья, э, күк, йолдызлар, астагы дөнья, балыклар, Да, агачлар. И бу шул бубеннар яисә диңгелләр өчен корбан чалганда хайван тиресен алалар ия. Вот Казанда да шундый кешеләр бар. Корбан корбан чалганда тиресен үзләренә алалар, ничектер әзерлиләр, киптерәләр, бубен ясыйлар. не төрки халыкларда тагын бар ияләрне ашату яисә сыйландыру мәсәлән э, сөт белән кымыз белән э, русча крапление тамчыларын тамызалар Вот, утка да бераз э, йорт ияләренә Элек төрки халыклар тәңречелек тә, тәңрегә ышанган. Анда шуның белән бәйле микән?
Ну, вот э, бу сүз мин сезгә әйттем, даңгыр-дыңгыр күптән ишетелә. Бу междометиедан э, иң борынгы беренче сүз туган. Моның эзен э, тапканнар Африка кабиләләрендә һәм э, Саха якутларда Вот алар бит э, Северный Ледовитый океан тирәсендә. Саха Якут. Аларда языла э, шундый хәреф. Э, Таңара, э, Көньякта, Ә Полинезия, Меланезия, э, Австралия янындагы утраулар бар бит анда. Анда шундый форма э,

Алфавит башка, но тавыш безнеке булырга тиеш. Аңа без аңа шулай язабыз, э, саха якутлар шулай. Инде.